חינוך הבנים והבנות איז די העכסטע זאך ביי אידישע קינדער. מענטשן מחנך זיין די קינדער. און איך האב זייער הנאה, איך דאווען דא אין בית מדרש, און איך גיי אין ליבערטי, זע איך עס אין שטעטל, זע איך אנשי שלומינו ארבעטן ביים דאווענען מיט די קינדער, ס'איז כל הכבוד. ווייל טאטעס פרעגן, וויאזוי קען מען האלטן קינדער נעבן זיך אין בית מדרש? וויאזוי? מען לייגט צו קאפ. וואס טוט א מלמד אין כיתה? וויאזוי קען א מלמד מאכן די קינדער דאווענען? אויך מיט טיקעטס, מיט קענדיס. מען קען עס טון מיט חכמה, זאכן וואס מען גייט סיי ווי סיי טון. ווייל א זאך וואס מען זאגט.

בויענס, מען האלט די קינדער אויך נישט צו סאך, דארף אכטונג געבן אביסעלע לויט די, דאס איז די העכסטע זאך, דו ברענגסט דיינע קינדער אין שול, און דו ווייסט נישט וואו איז דיינע קינדער, וואו זענען דיינע קינדער יעצט? וואו איז דען דיינע קינדער? עפעס א מניוול אינדרויסן האט אים גענומען און ער נוצט אים אויס פאר זיינע תאוות, און דו וועסט דיך יעצט דארפן שלעפן מיט דיין קינד און אראפלייגן פאר טערעפיסטן פאר די נעקסטע צען פופצען יאר הונדערט אלפים, צוויי הונדערט אלפים. לוינט זיך דאס ענדערשער ווי צו ביים דארף? איך האב נישט קיין כח, לאמיר גיין שוין, גיי ארויס שפילן דרויסן, ווי איז דיין קינד? פרייטאג נאכמיטאג, גיי שוין גיי שפילן, איך קען גיין שפילן ביי די קארנער, יא, ווער איז די קארנער? ווי איז די קארנער? האסט אנגעזאגט דיינע קינדער, זיי ווייסן אז קיינער קען דיך נישט אנכאפן, קיינער קען דיך נישט טאטשן, דו גייסט שרייען א פרעמדע אין א פרייוועט פלאץ, רעד צו דיינע קינדער, וואס ביסטו פויל? אז מען גרייט אן קינדער איז דאך אזוי גוט נאכדעם, שבת קען מען שלאפן און רואיג קען מען שלאפן נאכדעם, דאס הייסט שבת נאכמיטאג לייגסט דיך אראפ, לייגסט דיך אראפ שבת נאכמיטאג שלאפן, און ווי זענען דיינע קינדער? זיי טאנצן ארום אין די בעק יארדס? וואס איז מיט דיר? דו האסט צוויי אפשענס, אדער קענסטו מאכן דיינע קינדער גיין שלאפן, ביסט מחנך דיינע קינדער אלץ א ווארט פון א טאטע איז א ווארט, אז נישט מוזטו אויפבלייבן מיט זיי, אויב שפילן א געים מיט זיי לאנגע שבת נאכמיטאגס, לאנגע יום טוב, די טאטע גייט צו טאטעס אפגעמאטערט, ער כאפט א נעפ, מיט די מאמע גייט אביסל שלאפן אפגעארבעט, און ווידער מיט די קינדער טאנצן אויף די די בעקיארדס, ווי? אפשר איז דא דא א אדם מסוכן, א מנוול, א קראנקער בחור, א קראנקער אינגערמאן, דו גייסט עס נישט וויסן נאך שבת נאכמיטאג. און גייט ער נישט פארציילן, עס וועט ארויסקומען שפעטער, מ'העט זען פלוצלינג די קינדער פארמאכט, מ'העט זען פלוצלינג עפעס האט פאסירט, נאכדעם זעט מען נעבעך ווערן עלטער, איז ווערט מען נמאס דאס לעבן, גייען זיי אלע אויף דאופ, שוימי שמים, פארדאופט זיך די מח ארבעט מער נישט. האט די אייבערשטער געמאכט א מענטש אזוי גראד און גוט, וואס פלוצלינג דארף קומען סם המוות, מ'דארף זיך פארדאופן, מ'קען נישט נישט נעמען, וואס קענסטו נישט נעמען? מ'האט דא עפעס, מ'האט דא עפעס נישט גוט געמאכט, ווייל דער טאטע האט ג'האט יא כח. איך זאג, גיי, גיי, גיי, גיי שוין, וויי, דו וויינס, קענסט גיין. גיי מיט מיט אים, גיי מיט, געב אכטונג אויף קינדער, דאס איז די גרוסת פון ליל הסדר. איך זאג ענק און איך ווארן ענק אן, פסח ביינאכט איז נישט דא קיין תורות ביים סדר. מ'זאגט די הגדה, נישט דא קיין, נישט דא קיין תורות. מאך נישט נמאס דאס לעבן פון קיינעם. זאג כדי.